21 The Chin Times zohtu le ngaitu nan zate nan kut kan in tlaih ṭhan hna. Kum thong chimnak kan thawng ṭhan la. Kan chim dingmi tlangtar hna cu Prusu palik sakhan cu mipi ralkap phu li fonh in angka ralbawi tal in tampi an thi.

Chin ramkulh an i khatnak tangthla exam tuahnak ah minung zasarih leng an bau. CDF Matupi le sac kahdohnak ah sac hleiruk an thi. State Councillor Daw Aung San Suu Kyi zung ah a kai ṭhan. Khin U peng ah sac nih mei an khangh i mei phalh ah a kalmi PDF pathum an nunnak a liam ti an si la. A hmasa bik ah Prusu palik sakhan cu mipi ralkap phuli fonh in an kah. Ralbawi tal in tampi an thi timi tlangtar a si la. Kaya ramkulh Prusu palik sakhan ah a ummi SAC ralkap hna cu mipi ralkap phuli fonh mi nih luhhnawh in kan kah tiah Prusu PDF nih cathanh an chuah. March ni sawmthum ah PDF phu su DMO Battalion A, B, D, G, Alepaintang Battalion thongkhat le za le pakhat CTU le KNDF BO4 hna nih kahdoh ningcang tuaktan in phu su palik sakhan cu an kah. Cu kahdohnak caan chungah sac ralkap ralbawi pakhat tal in minung pariat an thi pin ah zong an tam tiah theih a si. Ralbawi thihnak fehternak caah tiin ṭha tein video lakin record an tuah. PDF phu su le an hawile phu lei kap ah hliamtuarmi um loin an i zukphiak kho tiah cathanh an chuahmi ah an langhter. Kawhkulei thlang lei Miketing pura thlang ah Council ralhrang le KNLA phukomh kar kahdohnak a chuak i ralhrang pathei nga an thi. KNU Battalion paruk hmunhma Kawhkulei peng thlang lei Myohong khuapawng Miketing pura thlang ah Council ralhrang le KNLA phukomh kar March ni sawmthum le nikhat zing ah kahdohnak a chuak i ralhrang pahlei nga an thi tiah thawng kan theih. Mihkating pura thlang ah council ralhrang le KNLA battalion hleiriat ciaphiu pakhat phukom he zing suimilam panga le minute kul ah kahdohnak a chuak tiah ciaphiu pakhat nih an thanh. Kahdohnak ah ralhrang a thimi zat cu KNLA phukom nih thanhnak an tuar rih lo. Yangkung Ciminṭaing ah bom a puak. Chakdakung Maiṭhel bom a puak. sac an i hliam bang. Yangkung Ciminṭaing March ni sawmthum le nikhat zanlei ah bom a puah caah sac ralkap pawl nih chekhlatnak an tuah tiah mipi sin in kan theih. Hi a puahnak ah hin aa hliammi cu an um lo nain sac ralkap le palik nih hmun tampi ah lamkham in chekhlatnak an tuah tiah theih a si. Chekhlatnak an tuahnak hi hmun tampi ah a si. Bomb puah thawng zong kha a thang tuk. sac ralkap an lau tuk ko rua hi tiah khuami pakhat nih a chim. March ni sawmthum le nikhat zanlei suimilam pasarih le cheu ni ṭhiam ah Sakdakung leikap Mytil Tower pawngah puahkehnak a chuak ṭhan i sac ralkap pali an i hliam tiah kan theih. Kayini peng raldohnak cangka lak ah Noi U saciteih pathum an tuah khawh. Kayinni peng um mipi caah caruk pathum hrawng on khawhpiak a duhtu Yangkong Technological University Students Union i an saduhthah cu a tling cang. Dothlannak caan lio i tuahmi a si caah Noi U saciteih tiah min an pek. Siangkeyini ramri Pheikhung pengum khua pakhat ah Nue-u Saciteh pathumnak cu Yangkung Technological University Students Union hruainak in March ni kul le ni riat ah onnak an tuah i khuami za le sawm nga deng an i tel kho. Khuami zong nih caruk cu an duh caah kan tuahmi a si. A kamte lawng in kan bawmh khawhmi hna hi a si. Onnak puai zong a bi tein kan tuah. Ti bantukin khua upa hna le sang i phungki hna, cun mahka ah mahte in sianginn kaimi an um i a kaimi sianghngakchia le cachimtu te sawm in bi tein on puai kan tuah. Ngakchia cu zakhat hrawng an si la tiah Yangkung Technological University Student Union president nih a chim. Kayini peng ah sac le mipi vengtu PDF karlak a fakmi kahdohnak a um lio caan karlak ah khuami hna fimcawnnak lei caah tiah saduhthah piaknak he tu bantuk in kan tuah hi a si tiin a chimchep fawn. Mah caruk ahcun cartoon, mirang literature, politic, biazai, holh le cauk, Ngakchia tuanbia ti bantuk in phunhlei ruk ṭhen in dihlak fon ah cauk uk thongthum hrawng chiah a si tiah theih a si. Caruk cu sac nih fawite in an hrawh khawh lonak ding hmun kawl in a himnak hmun ah kan tuah hna. sac nih lam an phih i chekhlatnak an tuah. Cu pinah an duhmi thil an lakpiak hna. Mah caah cun cauk thir lioah harsatnak tampi a um. Asinain khuami hna bawmhnak thawngin kan thiar khawh. Thirmi a tam tikah a dihmi phaisa cu a tam ngai tiah Yangkung Technological University Students Union President nih a chim. Caruk cu caan saupi a um khawhnak dingah khuami mino chungin caruk zohkhenhtu an thimnak kong zong theih a si.

Kayini ramkulh ah i tuknak a tam tuk caah atu lawngah an on khawhnak hi a si. BIMSTEC nih SAC a cohlan caah India for Myanmar cathanh an chuah. BIMSTEC ram hawikom hna ruangah Vawleicung hmunkip ah democracy a ṭumchuk i nuhrin covo buarnak a karhnak hi a si tiah India for Myanmar IFM nih March ni sawmthum thonghnih kul le hnih ah cathanh an chuah. March ni sawmthum thonghnih kul le hnih ah tuahmi Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation BIMSTEC tonpumhnak ah Myanmar ralhrang Foreign Minister U Wanah Maungluun cu meeting kainak nawl an pek ruangah India for Myanmar nih atu bantukin cathanh an chuah hi a si. BIMSTEC cu ralhrang a dirpitu Myanmar ram ralhrang nawlngeihnak an tleih peng khawh nakhnga a hnulei in a domhtlaitu an si tiah BIMSTEC cu India for Myanmar nih sual an phawt. Chinram an i khatnak taanghra exam tuahnak ah minung zasarih leng an bau. March ni sawmthum le nikhat ah taanghra exam tuahmi an i khatnak ah Chin ramkulh in exam tuah dingmi sianghngakchia thonghnih le zakua le sawmruk chungah a baumi zasarih le pakhat an si tiah pengfimthiamnak cazin in theih a si. Exam tuahmi hi 76.31 zatuak thong hnih le zahnih le sawm nga kuan si i Hakha, Thantlang, Mintet, Kanpalet in tangthla exam tuahmi an um lo. Pengkip in tangthla exam baumi Falam zathum le pakua chungah exam tuahmi za le sawmruk le panga Tidim za le sawmriat ruk chungah exam tuahmi za le sawmnga ruk, matupi za le hleiruk chungah exam tuahmi sawmriat le panga, cikha zahnih le hleihnih chungah exam tuahmi za le sawmsarih le paruk, tonzang zahnih le kul le ruk chungin exam tuahmi za le kul le li. Palawa peng hmunli fonh in thongkhat le zariat le hleikhat chungah exam tuahmi thongkhat le zanga le sawmnga thum an si. Tukum tanghra exam cu March ni sawmthum le nikhat in April nikua tiang tuah timh a si. CDF Matupi le ralhrang kahdohnak ah ralhrang pahlei ruk an thi. Pakhuku in Matupi lei ah thazaang chepmi ralhrang motor sawmriat leng cu don ding in Matupi hrambunh Khahla-ya zathum le pali cu Mindat lei ah an chuak. Ralhrang hna le CDF Matupi cu Matupi peng Champian khuathar le khuahlun kar ah zinglei suimilam pasarih le minit kulanga ah voikhat, pakua le minit pahra ah voikhat kahdohnak fak a chuak. CDF Matupi nih an hmanhmi bom i lamh in ralhrang pahleiruk an thi tiah CDF Matupi nih an thanh. CDF Matupi lei in hliammi kan um lo tiah CDF Matupi nih March ni sawmthum le ni khat zan ah cathanh an chuah. State Councillor Aung San Suu Kyi zung ah a kai ṭhan. Amah he a umṭimi sinah COVID-19 zawtnak hmuh a si caah zarhkhat tluk quarantine a lutmi State Councillor Aung San Suu Kyi cu nizaan zung phanh caan ah a kai kho ṭhan cang tiah biaceihnak zung he aa naihniammi hna sinin theih a si. Daw Aung San Suu Kyi cu tuan i nilini in zung a kai kho ti lo i tu zarh chung nikhatni le nihnihni ah tuahmi zungphanh caan zong ah a kai kho ṭhiamṭhiam fawn lo. Nizan zungphanh caan a kai ahcun a ngandammi a lo ko tiah a dikmi thawngzamhnak in kan theih. Nizan zungkai caan ah State Councillor Daw Aung San Suu Kyi chawlehthalnak lei ah thiamsangmi Australia miphun Sean Turnell, former Minister of Finance U Chaw Wing, U Su Wing, former Deputy Minister U Sak Aung hna cu aa khatmi zulhphung nambar pathum pakhat kah nge in biakhiahpiakmi cu ceihmai le felfainak an tuah. Tuni zungphanh caan ah Daw Aung San Suu Kyi, President U Win Myint le rampi huap Uan Kyi U Min tu hna cu zulhphung nambar za le sawmthum kahci in an rak bunhmi cu zohfelnak an tuahpiak hna la. Khin U peng ah sac nih mei an khang i meiphalh ah a kalmi PDF pathum an nunnak a liam. Sakaing ramṭhen Khin-u peng Xialun khua le Kalalu khua ah sac nih March ni kul le ni kua zinglei ah mei an khangh i meiphat ah a rami PDF chungtel pathum zong an kah hna i an thi. An bawh hna i hriamngan le hriamhme he an kah hna caah an thi tiah khuami sinin theih a si. March thla chungah sac nih Khuyinu peng chung meikhangh piak ruangah khua khuahlei nga inn zali le sawmli sarih an rawk i mipi thong sawmthum le thong nga hrawng nih a himnak hmun ah an i dor tiah khuami hna sin i theih ning in mizima thawngzamhnak in kan theih. 21 The Chin Times zohtu le ngaitu nan zate cungah kan i lawm.